Dam cio hna maw? Atu cu cawnnak panganak kan thawk hna lai. Panganak kan thawk hlan deuh ah palinak ahkhan inn zuat saṭil timi zawn i rang timi kha mirang ca in khan aa palh sual i mah te kha vun remh ta ka vun duh. RRNG rang timi kha mirang ca in HOURSE tiah ka ṭial sual i mahte kha ka palh sual. HORSE horse ti a si lai. Cun vok zong kha ka vun hrelh sual i VOK vok timi kha mirang ca i PIG pik timi kha a si lai timi kha hmasa bik ah remnak kan tuahtak ka vun duh. Hi cawnnak panga nak ahhin Cafangpi le cafang aw, e le cafang aw, i fonhmi te kha kan van kal lai. I cafang aw, e, be timi kha be timi cu bete kan ti i mirang nih peace an timi khi a si. P-E-A-S, peace timi khi a si. Cun CAJ timi cu pakhatnak ah cepa timi si zu phunkhat min a si. Ramlak i a ummi zu phunkhat min a si. Cun pahnihnak ah Acce Akha ti a si i miziatam a si. A mizia phundang deuh a si timi kha chim duhmi a si. mice kha a si ti zong in ti khawh a si. Cun DAD timi kha aa DAD timi cu a deh a ummi khi a si. Tahchunhnak ah, a cel ah a deh a ummi a si ahcun a cel a dee kan caw tum cu a cel a dee tiah ti khawh a si. Mirang holh le DOT a darh timi te khi a si. Cun Fa fe timi cu tihang i a fe khi tihang i peihmi a fe ti bantuk hi a si. Cun HA he timi cu pakhatnak ah ka pa he Kan kal hi ti bantuk WITH, W-I-T-H, WITH timi khi a si. Cun a he, fahe timi cu a hawng zong khi chim khawh a si. Facang i a hawng ti bantuk in facang he tiah ti a si. S-H-E-L-L, shield timi khi a si. Cun K-A-K Ka eke ti cu minung kan ke lek timi khi a si. Cun LA le timi cu pakhatnak ah tlik khi zong khi lek tiah le a le kan ti a si ahcun a tli ti he khin aa khat. R-U-N run ti si. Cun pahnihnak ah a ni le a nih ka nu le ka pa ka pi le ka pu, ka u le ka nau ti bantuk le timi ah khin A-N-D-N timi zawn ah khin hman a si. Cun M-A me ti cu merem ti si va ngeih ti bantuk a si. Nu ca i nu va an ngeih tikah khin a me a rem ti nang cu na merem cang lai ti bantuk hi Hi holh thuk ah, Laimi holh thuk ah hmanmi a si. Cun NANE timi cu a ne, a ton i a ummi khi a si sediment tiah an ti. A ne kha va thli tiah cun a ton i a ummi hminthur bantuk zawn le a simi bantuk khi hman ti lomi khi mah khi va thli tinak khi a si. Cun PAP pakhatnak ah B-E-A-N bin timi pe timi khi si. Sawmpi hei ti bantuk ka hna zoh i a bu te hna zong khi mah khi pe tiah hman khawh a si. Cun kalape kan timi te hna khi mah khi pe pawl khi a si. Cun pek timi si pahnihnak ah P-A-K pek timi zong khi ka pe tuah, rak ka pe. hei pe tuah ti bantuk give timi khi a si pek timi zong khi hman khawh a si cun arere arere ti cu are ti cu a zor a hang vialte a zor dih i a sa lawng a tang cangmi ti bantuk khi a re timi tlang ah phophopho i a hang deuhte a zor dih i a hang a car dih i a fe lawng a tangmi khi a re ti si. Cun retheih ti cu busy ka re a thei tuk ti bantuk, ka rian a tam tuk ti bantuk, retheih kan fial ti bantuk, busy timi khi re, retheih tiah. ti a si. Cun ti-ete, ti-ete ti cu a fa deuhmi tiva ciocio hmanh ah khin a fa deuhmi khi tivate kan ti. Minung ciocio hmanh ah pa si ahcun a fa deuhmi khi mipate, minute, nu si ahcun minute tiah anih te hna cu ti bantuk te hna zawn i similar timi khi a khin si a ti timi cu mu. Cun Ṭhi-e-ṭe timi cu a ṭe, samfa te hna zong ah khin a par ah khin a ṭe tawnmi an um. Cun tiva te hna zong ah khin tiva pakhat in pahnih ah aa chuah a si ahcun mah kha a ṭe ti si. Cun thingngei te hna zong khi a ṭengnge ti si, a ṭe timi khi si. Pakhat in pahnih ah, pahnih in pathum ah ti bantuk a ṭemi pawl khi a si. Cun vi-e-ve timi cu i tel ve. kei zong ka ra ve lai ti bantuk ve khi a si. Cun ze timi cu Aizale ti bantuk i Lau bantuk i vun chimmi pawl bantuk khi zawn ah hin hman a si i a sullam khi ngaingai khi dang in a um lo. Cun sac timi hi cu Amah lawngin sullam a ngei lo khi a si. Cun aa cafang aw, i fonh, bb, bb ti cu a bi, a kau lomi khi, a bimi ti khi, mah khi a si. A bi, narrow ti bantuk khi a si. Cun ceg pakhatnak ah a ci, thlaici. SEED sit tiah mirang an timi khi si. Cun pahnihnak ah ci le kor minung kan si ahcun ah a ci le a kor in an kal ti bantuk ah annih hrinsor ti bantuk khi a si. Cun DED ti cu pakhatnak ah ngai di Pi ti zong kan ti, di ti zong kan ti. Inncung cihnak ah khin kan hman ram phunkhat, shrop phunkhat khi a si i mah khakha ah di tiah kan ti. Cun ah di timi cu pakhatnak ah ilung simi, ilung hmuihmi ah di ka di a riam ti bantuk khi ah a si. Di, di riam cikcek in ti bantuk khi Cun FEV timi cu biafi, mi congoihnak kan ing, mi thangchiat kan ing timi khi biafi tiah ti a si i fi timi cu amah lawng um lo biafi ti khi hmanmi khi a si. Cun HE hi timi cu pakhatnak ah a hmai a hi hei ti bantuk khi si. Cun pahnihnak ah hika ah hin ti bantuk hi hir. tibantuk hi hika hin tibantuk ah khin hi hihi cu tibantuk te hna khin hmanmi a si cun ah KET timi cu aki, cawki, naki, siaki tibantuk khi mirang nih H-O-R-N horn an timi khi a si cun L-E li ti cu li le can tiang arrow timi khi si li le can tiang li le thal ti zong kan hman Cun ME ti cu pakhatnak ah minung kha a si. Midang, mising ti zong kan hman. Minung, midang, mising, mi, person ti khi a si. Cun tuahmi, sermi, eimi, dinmi ti zong ah khin kan hman chihmi a si. Cucun NENI pakhatnak ah nika san a si, pahnihnak ah ni le thla relnak day timi ka si ni nikhat ni, nihnih ni, nithum ni ti bantuk khi. Cun PEP, PEP ti cu pakhatnak ah a ngan deuhmi khi si a nganmi bigger timi khi an pumrua ṭha deuh mi ngan deuh timi khi mi papi anih cu papi a si ti bantuk khi aa khin hman khawh a si. Pahnihnak ah pitar nu le i a nu pale i a nu ti bantuk khi a grandmother ti bantuk khi ahhin ka pi tiah man khawh a si. Cun fale a ngei cangmi fa a ngei cangmi saṭil a nu khi fa a ngei cangmi saṭil a nu cawpi, napi, vokpi, siapi, arpi ti bantuk pawl khi ahhin pi ti khi hman khawh a si. Cun ar i ri timi cu ri rikhiah timi khi a si i rikhiah boundary timi pawl khi rikhiah timi khi a si. Cun zu rit zong khi hman khawh a si. Zu a ri drunk timi khi zu a ri, zu rit timi zong khi hman khawh a si i cun SEC ti cu pakhatnak ah CSEEC tiah kan ti. medicine timi khi si ko. Cun pahnihnak ah asi, yes timi khi asi timi zawn ah khin si timi khi hman khawh a si. Asi ti lawng khin si ti lawng khin hman khawh a si. Cun TED ti cu pakhatnak ah ti aa water timi khi si. Pahnihnak ah chim le tuah zong khi aa ti tiah hman khawh a si. Anih nih a ti, anih nih a tuah timi zong khi a tuah timi zong khi a ti tiah ti hman khawh a si. I TED timi cu tuahṭi, kalṭi, umṭi, aa eiṭi, linṭi together timi khi si. Cun Z-easy timi cu pakhatnak ah fazi, satraw timi khi si. Pahnihnak ah tlik len le lek len, i nuamh len, aa nuam taktak in tlon len timi zong khi a zit in aa an i zi ko. A zit in aa zi ko. An i zi len ko tiah hman khawh a si i tuzan cu hi vial hi si rih seh tampi ka lawm.